Ke wena ya batlang go nkuka mo ke leng mo teng Morena Modimo ya maatla. Ke wena ya batlang go kuka bana ba gago go ba ntsha ka mo gare ga molete wa seretse se ba leng go sona. Ke wena o batlang go ba goga, ke wena o ka kgonang go ba goga ka letsogo la gago. Morena Modimo ya maatla ke a go rapela mosong wa kajeno ke kgopela gore o busetse matshelo a bana ba gago. ko e tshwanetseng go ba teng ke wena fela who can restore and reinstate us. Morena Modimo ya maatla otlhe we are ready re go letile a nke e nne wena ya re busetsang. Amen. Palo ya lentswe la kajeno re tla e bona bukeng ya ga Luka chapter 15 verses 20 to 24. Yona e balega jaana, mme a nanoga a tla kwa go rraagwe ya ra santsane a le kgakhala. Rraagwe a mmona mme a tlhomolwa pelo, a taboga a ya wela mo thamong ya gagwe a mo atla, Mme morwawe a mo raya a re, Rara, ke lofetse legodimo le fa pele ga gago, ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwawo. Rragwe a raya batlhanka a re, Ntshang seaparo se sentle-ntle ka bonako lo se mo apese le mo rwese mohitsana mo letsogong le ditlhako mo dinahong. Le re namane e nonneng lo e tlhabe, mme a re jeng re dire mokete o mogolo. Leo ke lentswe la Morena. A kgaoge la Morena wa rona Jesu Keresete matshediso le lerato le moya o mokgethwa, amen. Ke a le dumedisa bana botlhe. ke dumedise baruti ba botlhe, ke dumedise bo bishop ba botlhe, ke dumedise bakereki mmogo ba botlhe ba Lutheran Bapedi Church ko le dutseng gona magaeng, dintlong tsa lena. Ke dumedise setšhaba so sotlhe le o mongwe le o mongwe o tlo nnang le monyetla wa go utlwa molaetsa o o leng mo bukeng ya ga Luka, setshwantsho ke sa morwa o latlhegileng. Setshwantsho ke se se itsagaleng thata sa morwa o latlhegileng a boa a boela gae mme nna ka jewa molaetsa wa me ke batla go lebisa mo goreng Morena Modimo o maatla otlhe, Morena Modimo o mautlwela botlhoko 'tsatsi lena la kajeno re a go mema, re a go kopa. Re a go bitsa gore please restore matshelo a rena, busetsa matshelo a rena ko ne a ntse a le teng, busetsa matshelo a rena ko ne re tlwaetse ko teng. Morwa wa tsamaya o iketsetsa se a batlang go se etsa, o enjoy-a monate wa lefatshe, o natefelwa ke dilo tse tsotlhe. a lebale se a tswang ko teng, a lebale ko a tswang ko teng morago ge lefatshe le fetsa go mo sotla o bona go tshwanela gore e re ke boele gae ko rara. Kajeno ga re boele ko rara kajeno ke kgopela gore re bitse rara gore rara re busetse ko wena. Morena Modimo wa maatla otlhe re busetse ko wena, ga o re busetsa ko wena when you are restoring us to you re kgopela gore le matshelo a rena o a busetse mo a tshwanetseng go nna mo teng. It has always been a plan, nako tse tsotlhe ntse le leano. maano a Morena Modimo go busetsa matshelo a batho ko ne a leng ko teng. Morena Modimo ga ise ke ebe a re lebale, Morena Modimo ga ise ke ebe a sotle bana e le ba gagwe, Morena Modimo ga ise ke ebe a tlogele bana e le ba gagwe especially e le bana ba ba mo utlwelelang e le bana ba ba dumelang go ena. Ke kgopela gore Morena Modimo 'tsatsi la kajeno he must lift us from the pit re ka fa gare ga mokoti, re ka mo gare ga seretse, re tshwere ke seretse se re palelwang ke go tswa, seretse se ga sa tshwara rena re le nosi, se tshwere lefatshe ka bophara, diikonomi di eme, matshelo a batho a eme, matshelo a bana a eme, matshelo a masika a eme, batho ga ba sa kgona go etelana, bana ga ba sa kgona go ya dikolong, batho ga ba sa kgona go boela ditirong jaaka metlha, matshelo a rena a otlhe a eme, re ka mo gare ga mokoti, re kgopela gore Morena Modimo wa maatla e nne ena a re ntshang, Morena Modimo ya mautlwela botlhoko e nne ena a re busetsang, he must restore.

o tsamaile o ne a ja le dikolobe, o ne a sa itlhobogile, e ne e se le street kid kgotsa e le hobo. Ha rraagwe a mmona o a mmitsa, rraagwe o a mo tlhapisa, o mo fa the best dress, o mo lokanya le the most expensive ring, o mo rwesa le ditlhako tse di turang. gore o mmusetsa ko bo eneng, Morena Modimo wa rena ke a go mema kajeno ke a go bitsa ke batlo fa le batho ba rena, ke batlo fa bakereki mmogo ba rena gore Morena Modimo o tlo re busetsa, he is going to restore our finances, Morena Modimo o tla busetsa di-finances tsa rena mo di tshwanetseng go nna mo teng, Morena Modimo o tla busetsa our health mo di. tshwanetseng go nna mo teng. Morena Modimo o tla busetsa matshelo a rena mo a tshwanetseng go nna mo teng. Curfew e e tla fela, this level from level three re tla move-la back to our normal lives, ra phela ka mokgwa o ne re tlwaetse. Ga a kgonne go busa the prodigal son a busa botshelo ba gage, a mo tlhapisa, motho o ne a setse a ja le dikolobe, a mo jesa a re isang namane e mafura, ga re tlisang kgomo e lwalang, ga re tlisang kgomo e la e ne ke batlo e tlhaba ka ntlha ya gore e tsofetse, a re tlisang e mafura and then ga fetsa a re a re ketekeng let us celebrate le rena. let us celebrate. Morena Modimo o tla re tlisetsa kgomo e mafura, o tla re tlhapisa, o tla re apesa the best gown, o tla re lokanya dipalamolwana mo menwaneng ya rena, ra tsamaya re shaena, a ba re tlhabela e mafura. He will bless us ka tse di mafura. E rile morago ga morwalela, he Morena Modimo a bona gore o tshwanetse go nyeletsa lefatshe. go ile gwa tlhaga a rainbow, Molalatladi, Morena a ira an oath a re he will never, never ever again a nyeletse lefatshe. Le gone jaanong mo ke dutseng mo teng ke na le that hope and believe and trust ya gore Modimo a ka se nyeletse matshelo a rena ka this pandemic. Se re tshwanetse go se irang we need to abide, re tshwanetse go sala morago sa re bolelelang gore re setse. Lebelela gore o irileng, erile he morwa a re ga ke sa le ngwana wa gago ke sitetse wena le lefatshe. ga ntsha the instruction gore tlisang e mafura batho batlhanka ba gae ba irile fela bjalo le rena we are getting instructions from our government gore let us keep the social distance re tlhapeng matsogo re rwaleng di-maske in public places let us do exactly that gore le rena re kgone go ba part ya batho ba tle ba celebrate he this pandemic e fela bana beso ko le dutseng ko teng a marena modimo ya maatla otlhe a letse gantle a le sireletse lena le ba lelapa la lena gobane tse pila di mo tseleng tse pila di etla morena modimo tla re ntsha gare ga moshima o re leng gona morena modimo o tla busetsa matshelo a rena kwa tshwanetseng ko teng ke a le leboga mo mabitsong a mararo la ntate le la morwa le la moya o boitshepo amen